Ki te whei ao, ki te ao mārama. Ko ngā tari kāwanatanga kei mua i Te Komihana Wīwī nā te Karauna mōna tūkinotanga i raro i ngā manaakitanga a te kāwanatanga. The state did not always ensure children, disabled people, deaf people and those with mental health conditions were safe when in state care.
He whānau e aue mōrikarika ana ki te kimi i tō rātou uri kua rua tau e ngaro ana i Ahitereria. We've really had to sit back and wait and see if we've, you know, heard anything or any new leads. We've got nothing.
Kapi ana te wā tuku tono hei mema kaunihera, nō reira ko wai māna kaitono Māori? Kai aku iti kai aku rahi huri noa rarau mai ki te ao marama. Ko nā tari kāwanatanga pēnei i a Orana tamariki, i te Manatū Whakahiato Ora hoki, ka eke ki mua i te Komihana Uiuina a te Karauna ki ngā mahi tūkino tamariki i tēnei wiki. I roto i nā rā tekau, ka āta rukutia te korena o nā tari ki te aukati, ki te aro rānei ki nā mahi tūkino tamariki. E ai hoki ki te pūrongo a Tumamao Harawira, kai te kaikā katoa nā Pārurenga ki te rongo i ngā kōrero ka puta i aua tari.
He kōrero whakapuaki kua roa e hiahiatia ana, he ngā Pārurenga te rongo. The state did not always ensure children, disabled people, deaf people and those with mental health conditions were safe when in state care. He kōrero pono kua mōhiotia kētia e ngā pārurenga. The opening statements gave us a good indication about where they're kind of heading, but it's nothing we don't already know. Tekau mā whā ngā tāhuhu rangapū nō ngā tari kāwanatanga ka haramai ki te whakautu i ngā pātai mō ngā hē i tau ki te tamaiti noho ki raro i te ringa atawhai o te Karauna. Kai te hiahia te rōpū mō ngā pārurenga ki āta rongo ēnei tāngata ki a rātou kōrero. To hear how leaving the institutions to remedy abuse of children and vulnerable has failed and all institutions, state and faith based, need transformative change to combat that systemic problem.

using violence, including to administer drugs or electric shocks as punishment, has never been acceptable. E ai ki te māngai o te rōpū ki a Tū Chapman, kai te hiahia rātou ki te whakarongo ki te nui o ngā tari kāwanatanga. Is someone going to be responsible for this or are you just going to hide behind process? So Oranga Tamariki, definitely MSC for the historic claims process, Um, but it'll be really interesting to hear for those transitional care um, parts of it as well with the New Zealand Police and also with the Ministry of Justice as well. Arā ngā kanohi hōmiromiro ka titiro atu ki te wiki e tū mai nei, te wā e hara mai ai te tāhuhu rangapū o Rangatamariki, a Chepi Te Kani. The question that needs to be asked the MSD is, how are they going to make it right? Tumamao Harawira, Te Ao Marama.
He whakaputa kōrero anō te mahi a te Pirimia ki ētahi whakapae anō kua puta i te Mema Pāremata o Reipa, i a Gaurav Sharma, mō te mahi whakaweti i roto i te rōpū Reipa. Ki Pukamata, tītohua ai e Sharma he whakaahua o ētahi whakapae a ētahi atu Mema Pāremata o Reipa, e mea ana kua whiua rātou te whakaweti. Me te aha i whakamomori ia ki te kimi āwhina mai te pāti engari auare ake. Ahakoa kāre nā mema paremata i te whare i tēnei wiki, kua karana hui te Pirimia kia wānangahia tēnei take.
There are processes now that we use to either if it's escalated to formal interventions to do that.

and for us to use the caucus environment as a as a way to resolve issues of this nature. E rua tau e ngaro ana a Daniel Te Wake i Ahitereria, ā, e noho mānukanuka ana tōna whānau e kimi tonu nei i a ia. Ahakoa kua whānui te torona ringaringa ki te kimi i a ia, auare ake. Kei a Whatitiri Te Wake tēnei pūrongo.
E mataku hārukiruki ana te whānau o Daniel Te Wake mōna kua rua tau e ngaro atu ana. And even now, the not knowing is still really hard. Ahakoa te whakatau i te rīpoata a te kaitirotiro tūpāpaku kua mate ia, e manawa ora tonu ana te whānau. That's not a good enough answer for me or for his his mum, you know, like, or his kids, you know. So we we It's the unknown, not knowing where he is. I tamō atu a Daniel i te Āperira o te tau 2020 i te tōnuitanga o te mate kōwhiori 19. Nā te noho here i āmai mai ai tōna whānau i Aotearoa. All our communication was through phone calls and emails over to Cairns where he went missing from to the family over there. Umm that was really hard because we couldn't be there with his children, his mum, anybody. E noho ana tōna whaea a Claire ki Tāmaki Makaurau, he kaha hoki tana whakapā atu ki te whānau i Ahitereiria, ā, katoa rātou e aue nui ana. And I didn't think we'd be a family that ever go through this, someone's missing in our family. But something hit home when um I saw when he was registered with the Australian Missing Person Register and just flicking through all the people that's listed there, it's just horrific. Ko te waka o Daniel i kite i te taha o tētahi rori matua i te raki o Queensland. I whakahaerehia e ngā mana nui he kaupapa rapu i a ia, Hei tā te whānau, kua hē ngā rā. We've absolutely got no leads, they did a aerial search of the fields up there, nobody has seen or heard from Daniel, his accounts haven't been touched. Kāore te Ope Pirihimana o Queensland i te whakahoki kōrero mai, engari kei te kaha rātou ki te pāoho i ngā taipitopito mō tōna ngarohanga i ngā pae pāpori. We've really had to sit back and wait and see if we've, you know, heard anything or any new leads, we've got nothing. Ka ū tonu te whānau ki tā rātou whai i a rātou e rapu ana i tō rātou tangata. Whatitiri te wake, te ao marama.
Kotahi rau e rua tekau nā hōea o te ope kātua ka tukuna ki Piritananui ki te tautoko i te whenua o Ukraine. I puta te whakatau i te Minita Kaupapa Waonga i a Peeni Henare. Hai tāna, ka hauruatia te ope nei, ā, ka haere nā hōea oko nei ki te whakangungu i ngā hōea 800 o Ukraine. Ko te whāina, kia whakawhanake i ō rātou pūkena kakari mēnā pūkena tauawhitū roro.
Ā, ko te mea nui, ā, hei tautoko ake i ngā, ā, i te pakanga ki waenganui i a Ukraine rāua ko Rūhia i tēnei wā tonu, anā, ko te mea tuarua ki au nei, ā, tā te mea ko au te Minita mō te Ope Kātua, he mea pai mō te, mō ngā hōia kua rēhita, ā, kua tū mai mō te ope kātua, ā, kia tukuna atu rātou ki wāhi kē atu, ki te mahi i ngā mahi kua whakapakarihia nei e mātou ki roto i ngā tau. To be clear, our people will continue to play a role in training of Ukrainian forces, but have not and will not engage in combat in Ukraine's territory.

Hoki mai anō. E takoto ana te mānuka i te putanga o ngā rārangi kaitono tūru ki runga i ngā kaunihera a-rohe. Nō reira, ko wai mā ka whakataetae i ngā tūru Māori? Ko te pūrongo e whai ake nei, ka titiro ki ētahi o ngā Māori e kimi tūranga ana, ko ētahi kua roa e mahi tōrangapū ana, ko ētahi he tauhou katoa.
Ko ngā rārangi ingoa o ngā kaitono e tau ana, ā, ko ngāi Māori i ngā tōpito o te motu e kimi tūranga ana ki ngā kaunihera. Kai te Tai Tokerau ki te Raki ko Hilda Harawira. Ko ia te hoa rangatira o te mema pāremata o mua o Te Tai Tokerau, o Hone Harawira, ā, kua roa ia e tohe ana mō ngā mana Māori. Ā, mai te hoa o tētahi kaitorangapū o mua ki te tamaiti o tētahi atu. Ko Penetaui Klefkovich te tama a te mema pāremata o mua a Shane Jones, kai te whai hoki i tētahi o ngā tūru Māori i te kaunihera o Te Tai Tokerau ki te Raki. Ki Rotorua ko ētahi o te hunga e whai ana i ngā tūru Māori e toru, ko tētahi ko Trevor Maxwell kua 40 tau neke atu e noho ana ki te kaunihera, ko Rāwiri Waru koia te Heamana Tuarua o Te Tatau o Te Arawa, te kaiwhakahaere matua o mua hoki o Te Reo Irirangi o Te Arawa. Ko ngā uri Māori a Tanya Tapsell rāua ko Fletcher Tabuteau e whai ana i te tūranga koromatua o Rotorua. Ahakoa ngā kōhimuhimu, ka uru hoki te Kaikaunihera a Merepeka Raukawa Tate ki te whakataetae, tē aru a ia i te tūranga hei kahika, ko te tūru auraki anō tāna e whai nei. Ko ētahi atu Māori e kimi tūranga koromatua ana, ko te mema pāremata o Reipa, ko Paul Eagle, e tauwhāinga ana i te kaiwhakahaere matua o mua o te tari o te Rōpū Kākāriki ki a Tory Whānau i Te Whanganui-ā-Tara. Ko te Kaunihera mō Kaikohe Hokianga ko Moko Te Painea, kai te aru hoki i te tūranga o runga o Te Tai Tokerau ki te raki. Ko te kaitono a te Pāti Māori ki Hauraki Waikato i tērā tau ko Donna Pōkere Phillips, kai te hiahia tū hei kahika ki Kirikiriroa. Ko te kaikaunihera hoki i te Kaunihera o Ruapehu a Elijah Pue anō tētahi kua tonohia atu tōna ingoa hei koromatua. He hunga kua toa kē i roto i ētahi rohe pōti Māori i te mea ko rātou anake i tuku tono. E ai ki ngā ture pōti ki te tū te tangata ko tōna kotahi i tētahi rohe pōti, ka kotahi te whakapuakitanga, koia te toa. Ēngari mō te nuinga, kua uru te ingoa ki te pōtae, ināianei, ka tīmata ngā mahi. Heta Gardner, Te Ao Mārama.
Ko te wā tēnei e huri i te arokina take tōrangapū o te wā. Nō reira, kia tīmata ki ngā tari kāwanatanga kai mua i te Komihana Uiuina a te Karauna mō ngā tūkinotanga i raro i ngā manaakitanga a te kāwanatanga. I kō ake nei, i kōrero ahau ki te kaiārahi takirua o te Pāti Māori ki a Rāwari Waititi. Ko taku pātai tuatahi ki a ia, me pēhea e anga whakamua ai ngā mahi tūkino I raro i nā manaakitanga te Kāwanatanga kia kaua hoki e kite anō aua momo tūkinotanga.
Awa, ko ka roa e whakapapatia ai te mamae me te kino ki roto i a tātou. Ko te heipūtanga mai o te mamae me te kino nei i te taenga tuatahi mai a te Pākehā ki Aotearoa nei. Koia hoki te, you know, wā rātou hāhi, nā, nā Mihinare, ngā, ngā hāhi Pākehā i tae mai ki konei, te hangangatanga o te kāwanatanga me ana ture apo tangata, apo whenua, apo tikanga, apo mahara, te whakatūngia i ngā kura Pākehā. Wera atu āhuatanga katoa koinā hoki te heipūtanga mai o tēnei, o tēnei mea e whakapapatia nei, ka roa nei e whakapapatia nei ki roto i a tātou. Nā te rongoa, Me whakamāori tō tātou ao. Re-indigenization, me pērā pea taku kōrero, pērā kau te kupu mō te whakamāori i tā tātou ao. Me whakamāori tō tātou tirohanga ki te ao kia mārakerake ai te kite i tō tātou nohonga, ki tō tātou ao nei, ao tūroa nei. Ki te kore, kawau ka waiho mā te ao me te tirohanga Pākehā tātou e tohutohu, and hea te hua? Ana, koinei koe, koinei hoki te hua. Ko te intergenerational trauma, wērā atu āhuatanga katoa. Nō reira, kia kaha tātou ki te whakamāori i tō tātou ao, me te whawhai mō tērā atu āhuatanga.
Kia huritao ki tētahi atu kaupapa, ā, ko tā te Minita Take Aorere 120 nā hōia nō Aotearoa ka tukuna atu ki Ukraine ki te whakangungu i ō rātou ake hōia, ō whakaaro? Ā, kare au whakaae atu. Ā, ki te uru atu tātou ki roto i te pakanga nei, kāre tō tātou take. Ka rite o tatou take ki te ki te pakanga nei. Me me noho arero taiaha tatou. Me pera pea taku korero, me noho arero taiaha tatou. Me rite tatou ki a hui tene, hui tene, ki a Sweden. Me noho tatou ki waho ke ake i te i te pakanga nei. No te mea, you know, ki taku whakaaro, Kei te haere noa tātou hei taurekare, hei hoa taurekareka mō Amerika, mō Urupi. Wera atu āhuatanga katoa, Ahitereiria hoki, mō Ingarangi hoki. Nō reira, ko Hoha tātou te whaiwhai nei i te panikoti, te whaiwhai nei i te pīhau o wēnā atu āhuatanga whenua. Me pūmau tātou ki ō tātou tikanga, kia kawaka tātou uru atu ki roto i te pakanga rā. Me noho ārero taia hā tātou. Nā, hoki mai ki te kāinga nei, he tūru Māori kua whakatūhia ki ētahi ōna kaunihera o te motu kia huri ki tō rohe o Te Wairiki ināianei. He aha, he rahi rānei nā kaitono ki aua tūru? Hokitea au, kua rahi ake i te pōtitanga mō nā kaunihera i roto i ngā tau kua hipa ake. Me, kua eke ki te tūmanako hanga, e tūmanakotia nei tātou, ā, You know, a tona wa, a tona wa, engari koa, koa piki ake i te tangata i tu i tera atu o nga, nga tau poti mo nga kaunihera i roto i nga taumaha ko Hipake, no reira, ae, kei te, kei te harikoa au i tenei wa. A, Rawiri Waititi, Kaiarahi Takirua o te Paati Maori, tena koe. Kia ora ra.
He whakatipuranga maha o te Karapu Māori o Pātea i whakakao atu ki Pariroapaina rā whakanā hei whakanui ina tau 40 nō te putana o tā rātou waiata rongonui o Poie. E whakahuihui anō i nā mema o mua ki tō rātou marae, he wānanga waiata hōhonu nei nā kōrero. He huihuinga i whiwhita nei i te nākau o nā reana katoa o te karapu. I reira hoki tā Matakarere a Muriwai hei.
I te 12 o Akuhata i whakanuia e te Kapa Māori o Pātea te 40 tau o tā rātou wāta toa o Poie. I am just, I just so overwhelmed, I'm just so, so happy for everyone that's here today and especially our next generation, that's, that's for me. Very, very humbling um, to have the opportunity to perform with the other rōpū, you know, Manutaki, um, Tumataora, uh, he maha ngā rōpū kei konei, you know, and for us to be all together mo tētehi kaupapa. Thank you.
I karapinepine mai ētahi rōpū o Aotearoa ki te kaupapa He Puna Waiora mō Aku Raukura, kia whakarauora anō i ngā waiata rongonui a Pātea kia tū pakari anō ai te kapa, hei tā Haimona e ū ana te whakakitenga.
Hīkaka anō te ngākau, tangi ana a roto, ā, kia kitea anō i I ngā mare, otirā, i ngā tini, i ngā mano e ako ana i ngā waiata o rātou, ā, te tūāpapa me kī o mātou nei, mātou ngā te unga e ara i te taihoinga, i te unga whai haere i a rātou tapuwae, ā, ki ngā waiata me ngā oaki o roto i ngā kupu, ā, ngā whakapapa kei roto i ngā, i ngā kōrero. Ki roto i te whare puni, i reira mātou, ā, he rerekē ki tērā i te whakarite mō te whakataetae. Kapaka, ā, ko te ngahau. Ko te ngahau me te whakaunaungatanga, ā, e tino tangi ana te ngakau.
Ko te whakakotahi i ngā uri maha te hiahia o te rōpū, ahakoa ngākaunui ana ngā whakatipuranga ki ngā mahi kapa haka kāre rānei.

Ko tira te te te te wa tuatahi māku mo te mo te kapa haka. A waimarie tonu tonu au kai konei ētehi a pahake kai konei i wāngeno i a tātou. O koinei toku orokohanga i te kapa haka i a tipu ake ai ki roto i te karapu o Patea. Koinei toku kapa haka tuatahi i haere ki nga ki nga haratau katoa ahakoa

ā, i whakatinana ā tēnei mea ko te aroha ki te kapoaka, ki te reo me ōna tikanga. Koia tāku e, e noho ā whererei nei, me te whakaaro nei, ana taku whakaaro ā i au i a mātou e tipu aere ai, i reira ā mātou nei pakeke, i reira ā mātou nei kuia koroua whāia. ā, me tō tātou nei waiata, i ngā waiata pērā i te pōiē, te aku raukura, i te ngoingoi, ā, me ngā waiata pērā, i waiata noa mātou nā te mea, kei reira aku pāpā, aku māmā, aku whaene, e waiata ana. Kātahi kua taka te kapa i roto i taku pakeketanga.

Muriwai hei te o marama.
Taihoa ake nei, ka tiro ake ki tētahi wepu hou kua whakatūria hei tautoko i ngā Māori kai eke hōiho. Nau mai anō. Nō te whārua o Ruatoki a Puni Tiakiwai, ko ia tērā kua eke hai hea takirua o te wēpu ā-motu mō nā Māori eke hōiho o Aotearoa. Ko te take o taua wēpu hou, he tautoko i nā kaieke hōiho Māori mā te pūtea tautoko mō nā whakataetae me te tiaki hōiho. He kaupapa tēnei kua roa nei e tāria ana e te hapori hōiho Māori, arā, he kaupapa nā te Māori, mā te Māori.
He tūranga hou tō tēnei mātanga eke hōiho, ā, ko te aronga nui, he whakahoki i te aroha ki te hapori Māori eke hōiho. Waimarie ai te tūtaki i a Michelle Lima, ana ko tā Rao wawata me tana tāne whakamahina he hapori hōiho mō Aotearoa ki te taha nā kaupapa Māori. Nā Brent Jobe rāua ko Michelle Lee, te rōpū National Māori Horse Association Aotearoa Trust, i tīmata he kaupapa hou hei whakawhanake i ngā ara whai hua ki tua, i ngā paerewa hoki mō te eke hōiho, mō te whakatipu hōiho me te whai mahi i Aotearoa. Ko ngā wanawana e whakatakeo, he He whakaiti i te tangata, ā, nā te mea e pōhara kare tari ai te hari o nā hōiho, engari kei te mōhio mārama rātou nā e whai ake nā hōiho me te tangata i wētahi o nā mea e whiu ana i nā kōrero. A me kī rā, kua hau tonu e te hari waku tama ki te eke hou i roto i te eke pūru i roto i te rodeo, ā, kīnei pea ka whiwhi āwhina mai te hāpori nei.
Ko ngā tamariki tekau mā rua katoa a Te Akiwai he eke hōiho. Ko tāna hoki, he hari i ngā tangata ki te pūhi, ki te whakangau poaka, whaitia hoki. Kua eke ana tamariki ki ngā taumata tiketike o te eke hōiho, engari ko te pūtea te taumahatanga matua. Koinei i whakakaona ai tēnei hāpori hei āwhina i wēnā tāngata e hiahia ana kia tae rātou ki te taumata tana wā rātou hihiri o te eke hōiho. Mātau he kimi pūtea hai tautoko i a rātau, whakahaere wānana, pēnā e hū hōiho ngā rongoā Māori hai āwhina haere kia pēnā ka noho e tino kaha te whara o te hou ka tarehe koe i te āwhina i te opeope i te hou me te rongoā Māori. E 600 ngā tāngata e noho ana ki Ruātoki, ā, he Māori te nuinga. Hei tā Te Akiwai, e 597 ka eke hōiho, Ko te hōiho tō rātou waka ki te whare hoko kai, arā, ki Te Urewera. Ko te wawata rā ka haere tonu i tēnei kaupapa, ko ngā tamariki, ko ngā rā, ko ngā tau e heke iho mai nei, āe, ko kia kore e wareware nāu, he Māori rātou, he take o rātou ka roto i tēnei ao o te eke hōiho.
He rōni Waikato Te Ao Mārama.
Kia tahuri ake tātou ināianei ki nā matapae huarere, ka kēkēao katoa nā Rangi ki Kaitaia, riri rawa a Tāwhiri ki nā wāhi mārakerake o Tāmaki Makaurau, hai te ahiahi ka heke te marangai ki Rotorua, Te Tai Rāwhiti karekau he ua engari he hau waho ka whakakukū ake hai te ata ki Tūranga. Kōpata te ua ki Ngāmotu. Heke iho ki Te Whanganui-a-Tara 15 ki reira, Ka ua ki Whakatū, Tāmaru katoa ki Ōtautahi, ka marangai ki Tāhuna, Waihopai, ka paki haere. A Gati, koina ana a kaupapa kai taku kete i tēnei pō. Tēnā toro atu ki te whārangi ipurangi, te taupānga rānei a Te Ao Māori News mō te roanga atu o wā mātou kōrero. Ka waiho mā te karapu Māori o Pātea wā mātou karere i kīnaki kia māoriori te noho.